Исәнмесез, дуслар! Еш кына өй мәшәкатьләренә чумып, балаларыбызга вакыт тапмыйбыз. Дөнья куабыз. Белгечләр әйтүенчә, хөкүмәт эшендәге ата-аналарның үз балаларына бары тик көнгә 42 минут кына вакыты кала икән. Ә калган унбер сәгате җыештыруга, ашарга пешерүгә, кибетләргә һәм башкаларга китә, ди. Алда әйтелгән саннарны искә алып, әйдәгез балаларыбызга игътибарлы булыйк. Бигрәк тә укулар алдыннан. Күпләребезнең сабыйлары, җимешләре быел беренче тапкыр бакчага, мәктәпкә бара. Аларга айрата игътибарлы булырга кирәк. Иртәгә Сара мәктәпкә бара, кара син аны. Аның сумкасына кара әлюбасы да бар. Кызым, шигырьләреңне укыйсың, әйме? Әйе.

Матурма. Нык матур, кызым, нык матур. Әйбәт кенә укырга, дүртле бишле алырга язсын сиңа, сәламәт булырга язсын, әйме? Сумкаларың бигрәк авыр инде. Кызым, менә мәктәпкә әзерләнеп беттең инде, әмма э, хәзер син өстеңне алыштыр, һәм без синең белән мәктәптән кайткач син нәрсә эшләячәксең, шуны өйрәнеп киләбез, яме?

Менә синең бутербродларың булды. Әйме, Адилә, менә монысы микроволновкага куйсаң, ул еще да тәмлерәк булачак. Әйдә, куяле тарелкага. Әйдә, ал тарелкаңа. Син хуҗабикә, син үзең генә кухняда ди хәзер, яме? Әйдә, куябыз. Молодец. Ябабыз. Бер минутка куябыз, әйме, Адилә, бер сан беләсең бит син. Әйдә, бурале. Вот. Молодец, бер җитә безгә. Хәзер бер минут көтәбез. Кайнар булмасын әти, әйдә алай? Әйдә. О, тәмлеме? Тәмле булырга тиешме? Әйе. Нишләгән? Сырларын җибегән, ипиң йомшаган, әйме? Менә бу синең обед, төшке аш. Менә Адилә, хәзер син мәктәптән үзең шулай өйгә кайтып керергә тиеш буласың. Син инде олы кыз буласың, әйме, кызым? Әйме.

Әйе, анда синең яңа дуслар булачак, әйме, кызым? Әйе. Әйбәт укытучы булачак синең, әйме? Анда сез укырга, язырга өйрәнәчәксез, әй бит? Әйме? Әйе. Бала дөньяга килү һәр семья өчен бик шатлыгы вакыйга. Соңыннан бала үсә башлагач, аны без э, бакчаларга, мәктәпкә урнаштырырга тиеш булабыз. Хәзер инде информация бик күп. Шулай да ата-ана белән бала арасында бәйләнеш ничектер өзелә бара. Һәрбер әти-әнинең буш вакыты юк. Балага ниндидер аңлату эшләре җитми. Шуңа күрә бакчага барганчы әти-әниләр балалары белән бакча турында сөйләшергә тиеш. Яңа әйбер кечкенәләрне генә түгел, зурларны да куркыта. Информация җитмәгәннән, ата-ананың вакыты җитмәгәннән баланың яңалыктан куркып кала. Баштан беренче, икенче көнне аңа кызык булды инде, ул аңлап та морт җиткермәде, что балалар бакчасына йөри башлаган. Сразу кереп китте коллективка. Аннары соң инде күпмедер вакыт үткәч, ул аңлады инде, что монда, оказывается, үзенең законнары, инде үзенең Юк, ярамый дигән сүзләр бар, шуңа күрә аннан бераз авыррак булды. Без садикка йөри башлаганда безнең гүзәл кызым бик нык елады. Ну, психолог ярдәмендә без аны җиңдек. Безнең психолог та безне бик әйбәт. Ул безгә булышты, нык кына аның белән күпме шөгыльләнде, сөйләште аның белән, уйнадылар. Аннары воспитательләр дә безнең бик әйбәт, алар да нык булыштылар. Менә шул воспитательләр булганга без җиңдек бу проблеманы һәм хәзер бик теләп кенә йөрибез. Минем беренче кызым Азали. Без менә шулай садикка йөри башладык. Садикка йөргәндә, әлбәттә, бик авыр, авыр булды. Ну, авыр булды, ничек әйтергә? Бик алай зур проблемалар булмады. Ну, әзрәк җыладылар, менә калганда шулай җылыйлар. Без аларга киләбез, ул вакытта инде уже йөгереп килә инде синең яныңа. Икенче көнне әйтә, Регина Валентиновна анда буламы, әнием, анда буламы, апа, анда буламы? Менә алар шулай әйләнәләр инде. Бакча яшеннән соң баланы инде без мәктәпкә әзерләргә тиеш. Мәктәп инде бала өчен тоже үзенә күрә бер курку булып кала. Чөнки хәзер бит бик күп информация. Информациянең дә негативлары бик күп. Начар информацияләр. Мәктәптә шулай укытучылар, мәктәптә болай дип инде ишетеп торабыз һәрдаим. Шуңа да карамастан, ата-ананың монда өлеше бик зур, баланы тәрбияләүдә, мәктәп белән таныштыруда. Мәктәп, ул балага нәрсә бирә? Баланы кызыксындырырга кирәк. Минем тормыш иптәшем садикта эшли, воспитательница. Ул эштән арып кайта инде, дөрестән дә, потому что анда 30 бала белән кайта ул. Өйдә дә тагын анарга нагрузка ясыйсы килми, шуңа күрә мин күбесенчә үзем өстемә алырга тырышам инде. Ну, икебез дә өйрәтәбез. Мин үземчә өйрәтәм инде, по-простому. Әнисе, Воспитательница күзлегеннән караганда чыгып, более профессионально өйрәтә инде. Баланы инде мәктәпкә һәм бакчага менә көне җиткәч кенә түгел, ә алданрак. Һәрбер кешедә бит инде семья альбомы бар, һәрбер кешенең үткән юлы бар, семья традициясе бар. Менә шул традицияләргә таянып, кемнеңдер апасы бар, кемнеңдер абыйсы бар. Шуларның үрнәгендә баланы алдан ук ике-өч ел элек тәрбияли башласаң да, томанга туры килә дип уйлыйм. Исәп буенча һәр егерменче ата-ана эш атнасында баласын бөтенләй күрми икән. Чөнки эшкә иртә китә, ә кайтканда инде бала йоклаган була. Ә 30% әти-әни өйдәге вакытын телефоннан сөйләшеп һәм интернетта хат язышып уздыра икән. Менә өйгә кайтабыз да әнием белән жал итәбез. Ничек итеп? Без жатып торабыз. И телевизор карыйбыз. Яңадан әнием жал иткәс ашарга пешерә безгә. Яңадан кич әтием төнлә өйгә кайта. Әти телевизор карый. Әни ятып тора, мин компьютерда. Башта ял итте, э, диванда ятып тора да, а потом ашарга пешерә дә, без китәбез бакчага, а потом кочаны бакча, кочан бакчадан өйгә кайттык, ул тагын диванда ятып тора да, а потом компьютерда утырып тора. Әзрәк Әтием, энем белән уйный инде, әни дә әзрәк. Нинди уен соң ул, нинди уен? Без догонялки да уйныйбыз, там скакалкадан мин сикерәм. И еще ул скакалканы тота бер яктан, мин бер яктан. И шулай. уйныйбыз. Авылда булдык. Без Дәватиның туган көнен үткәрдек. Башкирда ял иттек. Без авылда ял иттек. Күп көннәр. Аннары без Чаллыга киттек. И беркөнне. Отпускы беткәч, садикка бардык. Ул көнне мин беренче группага күчтем. Әтиләр печәнгә йөрде әни белән. Әби чебиләр карады, ә бабай маллар карады. Мин пианино.

Чиләккә, үләккә, чиләк җыям, чиләккә. Без әле генә нәниләребезнең төрле фикерләрен тыңлап үттек. Аңлавыбызча, әниләр эштән бик соң һәм арып кайта. Чөнки бүгенге көндә 70 процент хатын-кызның җилкәсендә тормыш йөге. Менә минем янымда бүген Шәриповлар гаиләсе. Кечкенә кыз Мәликәне дә, Сөембикәне дә Алар тәрбияле тәүфиклы бала итеп тәрбияләргә телиләр. Әйтегез әле, ә сезнең балалар тәрбияләргә вакытыгыз каламы соң? Әлбәттә инде, бала үстерү, аңа тәрбия бирү, белем бирү, ата-ананың бурычы. Безгә инде бигрәк тә әбиебез, бабабыз булыша. Шуңа күрә инде безнең вакытыбыз күбрәк тия балаларга. Буыннан-буынга дип әйтерлек инде, без бергә булып яшәдек инде. Әби-бабаларыбыз белән гел аралашып яшәдек. Шуңа күрә безнең балаларыбыз да инде әби-бабаларының тәрбияләрен тоеп, тәрбияләрен күреп үсәләр. Менә безнең әбиебез дә, бабабыз да хош кылып кайткан кешеләр. Э, әбиебез безнең Мәликә бик күп догалар өйрәтте. Бабабыз да инде гомумән акыл иясе дип иясе дип әйтергә була. Нәрсә турында булса да, йолдызлар турында булсын ул, ниндидер тарихи вакыйгалар турында булсын ул бик матур итеп сөйли белә. Шулай итеп балаларны алар да бик нык тәрбиялиләр. Ә Мәликәнең исем булмышлары нинди? Без инде Мәликәне төрле түгәрәкләргә йөрттек. Башланып китте инде ул балалар бакчасына йөргәннән бирле. Аңа 6 яшь чагында балалар бакчасына йөргәндә үк ул шәһәр күләм татар кызы бәйгесенә катнашты. И шуннан кереп китте, китте. Менә күптән түгел әбисе белән барып кайттылар алар. Топ-модель по-детски дип исемләнгән телевизион

Мин обынганымны сизмичә дә калдым. Әйе инде подиумда йөрергә кыенрак, э, чөнки анда сиңа күп кеше карап тора, э, камералар төшереп тора. Аркаңны да тотарга кирәк, э, мотор итеп йөрергә дә кирәк. Әйе инде кыенрак шул. Мин анда җиңмәсәм дә, минем бик зур опыт булды ул. Мәликәне бик яраттылар жюри әгъзалары. Бик югары бәя бирделәр. Ул инде җиңүче кыздан калышты. Шул сәбәпле генә смс тавышлар бик әз булганга күрә генә калышты. Ә былай э, җиңүче кыз белән Мәликәнең аның бер тигез булды балалары. Э, Әлбәттә, без Бик сөенәбез Мәликәнең уңышларына. Безнең Мәликәбез бик күп догалар белән намаз тәртипләрен өйрәнде. Безнең иң шатланганыбыз менә шул. Э, балаларга балаларны тәрбияләргә әби бабайлар ярдәм итәргә тиешләр э, чөнки күп гаиләләр мәхрүм бу бәхеттән бу шатлыктан дигәндәй э, без үзебезне бик бәхетле